amin di laka van thachia uk ti se chio pi ti zong in te kho se ICBC kum nak he kapat lo sia chun kum hlei thum rong se chang ro ti ka ruwa e mino sin ka telnak he kum hleikhat hrawng a si cang i mino upa ka ṭuannak le worship team he phone in cun kum hleikhat hrawng si cang i atu ICBC ahhin mino upa hruaitu he kulali kan um i cu ahcun hruaitu pakhat ka si ve Family work uh church life balance khonak ah kei nih a herh bik ruah tiah ka ruahmi cu Pathian he pakhatnak ah chiah si. Kan innchungkhar ah Pathian pakhatnak chiah hau. Cun Khrihfabu kan cawlcanghnak zongah ah Pathian pakhatnak ah chiah hau. Uh, rian kan ṭuannak zongah Pathian he pakhatnak ah chiah hau. Pathian pakhatnak kan chiah paoh si ahkhan cun hi thil pathum hi uh, Pathian nih zeitin in dah balance kan tuah khawh lai timi hi amah Pathian lila nih khuaruah khawhnak i biakhiah khawhnak a kan pek i zeidah tuni ah zeidah ka chungkhar ca maw tuni hi caan ka hman lai bia kan ca dah zeidah herh te bantuk thleidan khawhnak dingah hin Pathian nih amah hmang hrimhrim khan fimnak a kan pek i amah pakhat nak kan chia pauh sia han cun balance kho as ko ro te ka ro Se um laimi tam deuh ka ti si chung ka pal khomen uh kaimacha long ka chim si an chuan uh ka chuakan krifa uh in ka chuak e ka nu he krifa se ka chung ka dil long krifa kan se krifa ka si ko tia kan karwa e na in uh kaa vun fianmi cu he a phungmen lawng pe Khrihfa ka rak si timi hi kaa fiang i ka chim duhnak cu khamnak he ka co taktak lo i 2021 youth camp kan tuah lai hrong cun 2021 youth camp kan di hrong hin pathian nih khuaruahhar in lam a ka hruai i ka ruahnak vialte a ka thlen dih Pathian nih tluk ka sual ko buin thluachuah a ka pek ciami pawl ka vun ruah ṭhan cun tulio ka sining ka ruah ṭhan tikah cun Khrihfabu te hna mino ah hi tluk ka sual buin Pathian nih a ka thim hi ka ruah ṭhan tikah hin 2021 hrawng khan batak in khan khap ka fiang e ka khuaruahnak thil ka hmuh ning vialte he a ka thlen dih e efesa ngan pali a hme kul la thuma kan hmuh bantukin khan kan khuaruah ning kan lungput ah a thar in ser si kan herhnak kha paul nih a kan cawnpiak e ke zong ma bantuk cun khamka vun fian hnuai hen ka khuaruah ning thil ka hmuh ning he a ka thlen dih e chim sia cun mi cungah dawtnak tanha ka ngei deuh Cun mi cungah ṭhatnak min ka hmuh deuh. Ka lung zong a sau deuh tiah ka ruah. Cun Pathian nih fimnak zong a ka pek rua tiah ka ruah i ka fim deuh rua tiah zong kaa ruah keim le keimah in maw ka chim duhmi cu kham kan i fian hnu an cun khi bantuk thlennak um lo sia khan cun kham hi kan i fian tatang maw fian tatak lo timi ruah ṭhan a herh rua tiah ka ruah i kham kan va fiang kan va fiang kan ti le cang ka tian pathian nih kha bantuk lungthin thlennak kha a kan pek timi kha kai cu ka hmuh ning se si bible siang kai ka thok nak he um kum hnih hrong rau a zeitin da kei he a chim sia chun hoi bantung hin thiam mi he ka ngei lo chun talent ban tung zong he ka ngei lo tu zong he kan lung sin a ka chim ṭheomi cu ah ziah ke hi hoi bantukin thiam taktakmi hi ka ngeih hnga lo skills talent timi hi ka ngeih hnga lo he timi khi ka hal ṭhio ton caan caan ah cun fimnak lei vawlei lei fimnak lei ti zong hin ka chambau ngai i pakhat te ka theihmi balte cu kai khi ṭhancho he a duh ngaimi ka si duhsah huam san te hin zeitin dah ka ṭhancho kho vel timi hi khua ka ruat peng cun uh, siang pe ṭhan hi ka duh ngai e uh, keimah minung ruahnak in cun e uh, business lei mo HR lei he ka pe nga ti phun kin ka ruwa e siang hna zong kha ka sok e atlam hi tling tuk bal lo ma liu hin ka thinlung chung te hin uh, pathian bia chon le uh, bible siang ka he ka thinlung te hin um peng na te in khan Hei ka chim ngam tuk lo. Nain kan ah zei si ah Pathian sinah ka hal lai i sianginn ah vawlei lei business le HR lei zong hei kai ning law degree hna hei lan law ka hman ṭung lo si ahkhan cun kum li chung ka caan pam tuk lai. Mah cahcun Pathian nih hi vawlei ah hin zeidah a ka duhpiak taktakmi a si timi hi thlacam tuan in ka te. Pathian sinah ka hal. Pathian sinah fiannak rak ka pe ko tiah ka hal. I mah ka hal pah cuahmah zong in hin siang university tan ha hin ka sok business lei le HR lei he ka focus deuh e ka sok e cun pakhat ummi cu a hlan ah siang ka rak di nak hin student long he thong som thum le thong riat ka ngei cang i mah lio kha single ka si tiga khan financial aid le ka ngah kho lo cun hi bantuk education pe ding ai thong kul thong somtum la thong riat cung e long bun choi chi kha ka ngam te phon lo a mi he a phu to tak ma phu to tak lo mi he lung autom nak ngai pang mai pathian ne a fian nak aka pek tia ka zum mi cho Bible siang he kai hi Pathian nih a ka duh piakmi a si ko tiah ka fiang i zei khom si zongah Bible siang kai ka sok le ka te Bible siang kai application ka sok le cangka te hin Pathian nih ralthatnak kharuharnak ka pek e okay thong song thum le thong riat long na ngei poi lo ka cawi chap lai e ka va dih tikah ka dih te lai e pathian nih khuaruahharnak in lam a ka hruai lai e a cham zong ka va cham te ko lai si lo le ka nun chung zong ka thi hlan lo student ka cham ko lai timi ke ruahnak a ka pek ralthatnak a ka pek e bang siang kai na kha ka sok e zarh hnih chungah a tlamtling di cho ka sok le chang ka te class registration ka vun tuah la cangka te in khin financial hlan lio ka nga kho bal lomi zong ka nga i tlawmpal class ka vun thok semester pakhat ka vun kai chunga hin ka student long akhong ka check e zero balance e ka khro har ngai e achauza ni an pek piak te zong kha an te lo zerong chun ka student long ka choina kha achauza ta thin thiam sitiga khan um reason kha ka kole na student kong vialte he nangmah a dihlak in na pek cang asilole pakhat nih an pek piak dih cang a ka te i mai ka fiangmi cu pathian nih bible siang kai a bia cawn he a ka duh piakmi a si hrimhrim ko timi ka fiang e hmailei ah siang ka va dih tik ah pathian nih zeitindah lam a khroi lai ti tu kha cu pathian nawl si lai mino ka hruainak hna hin pakhat ka sehchih mi cu mino hi keimine ka hruai lo timi hi ka sehchih peng pathian nih a kan hruai hau thiangthlarau nih a kan umpi hau timi hi ka sehchih peng cun mino kan hruainak ah si kho chung in ka zuam mi le si ka duh peng mi cu role model si hi ka duh i ka chim duhnak cu chungthu lengmang si ka duh lo i mino kan na hruainak keimah nih ka tuah khawh lomi keimah nih ka zulh ṭung lomi ka lawng chimmi tuahsernak i tel lo i hruai hi kei cu ka duh bak lo ma ca cun mino kan na hruainak ah a biapi bik rua tiah ka ruahmi cu hruaitu pakhat dirhmun in lead by example timi hi si i bible ca he a cauk ning pi hi ka tleik tleng si nain chungah tlawmpal te i mino kan hruainak ah memorize deuh in te ka hman mi hin cun 1 Peter 6, 5, 7, pakhat macun Efesa ngan pali hleithum cun Proverb uh, 9, 10 bantuk pawl kha uh, bai hat deuh te uh, nitin ka chol chang naga ka memorize deuh in ka zom mi bo an se. Si mipi sinah biacah ka duhmi cu hopaoh kan si ah hi vawleicung kan nun chungah hin kan family caah kanmah pumpak caah foi deuh in khua kan sak khawh deuhnak caah hin e, ngaihchia chawva hi cu kan dawi di ko cun hnangamnak he a kawl lo mi ho hmanh kan um lo e hnangamnak kan kawl tik tua hin ho sin ah dah kan panh timi hi a biapi ngai te e Jesuh Christ nih ke cu lam le biatak a si a kan ti i cun a ti ri mi cu ka seihnam cu a bei a nuam a kan ti rih retheih thilrit mi vialte hna ka sinah rau law dinnak kan pek hna le a kan ti rih mah ca cun kan kawlmi thil vialte a hnangamnak maw lungdaihnak maw chungkhar caah Foiden khua kan sak khawhnak deuh ah maw a zei zeidang kan tuaimi thil vialte a phi taktak cu Jesuh Khrih lawng a si timi hi kei cu chim ka duh i tamdeuh cu kan innchungkhar kan khuasaknak a tlamtlin deuhnak caah thil dang tete kan try mi zong he a um pah cio cang ko le ti ka zumh i business maw na thawk silo le a rian maw na thial so lakha tam deuh na maw na thial i ma na thiami phaisa tam deuh zong na hei nga ko le hnangam dei nak na hmu ta tak maw ti mi hi a pakhat cheu i hal hau slo ti ka du i Jesuh Khrih hin a try rih lo si ahcun cun rak try ve hmanh na innchungkhar caah Jesuh Khrih nih na thinlung chungah rian a ṭuan lai i na kawlmi vialte na ngamdaihnak siseh na innchungkhar pawcawmnak caah siseh zeizong vialte na kawlmi vialte Jesuh Khrih ah a phi um dih ko timi hi kei biacah kan duhmi hna si tampi ka lawm